Петров, стилистика кафедрин пуҫлӑхӗ, профессор, Николай Петрович, эпир пӗлнӗ тӑрӑх ҫак чӑваш филологипе культура факультетне пуҫарса яраканӗсенчен пӗри эсир пулнӑ. Мӗнлерех-ха эсир ҫак шухӑш патне пынӑ? Мӗнлерех сирӗн йывӑрлӑхсем пулнӑ?
Факультет уҫас шухӑш пирӗн пирӗн те тавӑрчӗ сакӑр вун тӑххӑрмӗш ҫулта ҫуралчӗ. Ҫав ҫул сентябрь уйӑхӗнче Мана Тутар Республикинче наци чиркӳсене мӗнле вӗрентнине тӗрӗслеме анчӗ Хусана. Хусанти ученӑйсемпе, Хусанти профессорсемпе калаҫнӑ хыҫҫӑн манӑн хамӑр университетра чӑваш филологи факультетне хӑйне уйрӑм факультет тӑвас шухӑш ҫуралчӗ. Ку шухӑшпа эп малтан Хамӑрӑн университет проректорӗпе Иван Андреевич Чучкаловпа калаҫрӑм. Чучкалов тӳрех ман шухӑша ырларӗ. Вӑл пулӑшма пулчӗ. Анчах факультетри хӑш-пӗрисем хӑшпӗрисем ку шухӑша ырламарӗҫ. Халиччен мире пулнӑ ҫаплах. пурӑнмалла терӗҫӗ. Анчах та ку мана ҫырлахтармарӗ. Вара Виталий Петрович Никитинпа калаҫрӑм. Никитинстан ялпа ун чухне вӑл литература кафедрин заведующийччӗ. Кафедрин ертсе пыратчӗ. Виталий Петрович ку ыйтӑва кафедра ларӑвне лартрӗ. Кафедра пӗр сасӑллӑ пулса ҫак шухӑша ырӑларӗ. Мӗншӗн-ха эпир ҫак историпе филологи факультетӗнчен ырса тухас шухӑш тытрӑмӑр? Мӗншӗн тесессӗн пирӗн чӑваш уйрӑмӗнче учительсемсӗр пуҫне тата журналистсем, библиотековедсем ӗҫлетчӗҫ, библиотек пулас библиотекарьсем ӗҫлетчӗҫ. Хӑйӗн тытӑмӗпе факультет истори факультетӗнчен те, вырӑс филологи факультетӗнчен те улшӑн тӑраҫҫӗ. Вӗсем учительсем ҫеҫ хатӗрленӗ пулсан, эпир учительсем кӑна мар, журналистсем те, культура ӗҫченӗсен те хатӗрлеттӗмӗр. Ҫавӑнпа та пирӗн ҫине урӑхларах пӑхмаллаччӗ. Пирӗн ҫын урӑхлах тупмалла. Ҫав тӗллевпе эпир хамӑр ӗҫе лайӑхрах йӗркелесе ярас тӗллевпе историпе филологи факультетӗнче ӳлсе тухни усӑллӑрах тесе шутларӑмӑр. Ҫак шухӑша пирӗн шухӑша проректор малтан проректор ырларӗ Чучкалов. Проректор ректорпала калаҫрӗ, ун чухне ректор Петр Александрович Ҫирӗпчӗ. тӑпри ҫӑмӑл пултӑр. Сидоров та пушӑ ушкӑна килӗшрӗ. Унта эпир студентсене пӗлтертӗмӗр. Студентсем те хапӑл туса йышӑнчӗҫ. Хӑйсен пуҫарнипе пуху турӗҫӗ, пуху ирттерчӗ. Пухӑва ректорпа проректор ӗҫӗнче, преподавательсен ӗҫӗнче, тӗплӗн сутеврҫӗсем активлӑ хутшӑнчӗҫ вӑл вӑхӑтра пирӗн чӑваш уйрӑмӗнче студентсем активлӑ ӗҫлетчӗҫ. Активлӑ хутшӑнчӗ. Вара оргкомитет суйласа хӑварчӗ. Оргкомитета мана кӗрттӗчӗ, Виталий Петровича кӗрттӗчӗ Никитина. Унтан Геннадий Иванович Воронцова кӗрттӗчӗ. Тата Виҫӗ студента ҫӗнчӗҫӗ. Оргкомитет вара эпир пӗр ҫул ҫак ыйтӑва сӳтсе ярӑпӑр. Хатӗрлентӗмӗр пӗр ҫул. Тӑкӑрвӑнуш, Тӑкӑрвӑнпур пӗрремӗш вӗренӳ ҫулӗнче вара, вӗренӳ ҫулӗн пуҫламӑшӗнче пирӗн факультет уҫӑлчӗ. Эпир малтанхи факультет уҫӑлчӗ. Малти декан пулма мана приказ пала ҫирӗплетрӗҫӗр. Лектор. Вот. Реврени ҫулӗ пуҫласа ятӑм ҫӗнӗ факультетра. Унтан вара декабрьте бир конкурс йӗркипеле суйлав ирттертӗмӗр декане суйларӑмӑр. Декана суйлама кӑмӑл тӑвакансем пирӗн татах та пурччӗ. Эпир ӑслӑх канашӗнче Декан пулма Геннадий Иванович Воронцова суйласа ятӑм, суйласа пултӑмӑр. Вара Воронцов пирӗн общини факультетӗн пӗрремӗш деканӗ пулӑшӗ. Конкурспа юлташӑм пӗрремӗш деканӗ пулӑшӗ. Факультет ӗҫлеме пуҫларӗ. Пирӗн пуҫарулӑх всем тӑтах та пулчӗҫ. Факультетра эпир Доктор диссертацине хӳтӗлекен совет уҫтарма, халиччен пирӗн доктор диссертацине хӳтӗлеме е Бакӑва каяҫҫӗ, Баку хулине, е Алматӑна каятчӗҫ. Ун пек совет Мускавра та пурччӗ, анчах Мускаври секретаря ытларах Мускавра аспирантура вӗренекенсем тухатчӗ хӳтӗлеме. Пире черет ҫитсех каймаҫҫӗ, вара пирӗн аякка кайма тиветчӗ. Совет Союза арканнӑ май Казахстан хӑй тӗллӗн пурӑнма пуҫларӗ, Азербайджан хӑй тӗллӗн пурӑнма пуҫларӗ, вара ирӗксӗрех ыйту тухса тӑчӗ. А мӗншӗн пирӗн хамӑр патра ятарлӑ совет уҫас мар? Шухӑшласа пӑхӑр та пирӗн вӗренӳ ҫинче степеньлӗ докторсем ҫитеҫҫӗ, ҫитеҫҫӗ. Вара эпир советра факультет канашӗнче ҫав ыйтӑва сӳтсе ярӑмӑр. Канаш, факультет канашӗ ырларӗ, Унта пысӑк света тухрӑмӑр. Университетне, университечӗ те пирӗн шухӑша ырларӗ. Вара Мускава министерство тухрӑмӑр. Министерство пирӗн вӑйсене виҫсе пӑхрӗ те хирӗҫ пулмарӗ. Аслӑне аттестаци комитетне вак тетпӗр вырӑсла комитетне Чӑваш патшалӑх университетӗнче Чӑваш филологипе культура факультетӗнче доктор диссертацине хӳтӗлекен совет уҫма ҫыруҫӑҫӑ, ҫыруҫа вакран ыйтрӗ. Вак вара экспертиза ирттерчӗ. Ятарласа ученӑйсен, ученӑйсен эксперт канашӗ ҫавӑҫа пырса тухса пирӗн Чӑваш патшалӑх ӳнерҫинче ҫавӑн пек совет уҫма май пур тесе йышӑну турӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫулхи апрель мунчиччӗмӗнче вак приказ кӑларчӗ. Чӑваш патшалӑх ӳнерҫинче терӗп чиркӳсемпе доктор диссертацине хӳтӗлен совет уҫма ирӗк парас тенӗ. Вак ҫак диссертаци советӑн председатель пулма мана ҫирӗплетрӗ. Ун секретарӗ пулнӑ, ученӑҫӗ, ӑслӑ ҫыруҫи, чӑвашла каласан, пулнӑ Юрий Михайлович Виноградова ҫирӗплетрӗ.
Ҫак факультет уҫӑлнӑранпа пилӗк ҫул ӗнтӗ ҫитрӗ сирӗн ӗмӗтсем, сӗнӳсем.
Так, пирӗн ӗҫре Ҫитӗннисемпе пӗрле ҫитменешсен те пур. Ман шутпа, ҫав ҫитменешсенчен пӗри эпир наука студенчӗсенчен наукӑ ҫыннисене сахалтарах хатӗрлетпӗр. Студентсем хушшинче сахалтарах ҫителӗксӗр ӗҫлетпӗр. Ҫавӑнпа та пирӗн вӗренсе тухакан студентсенчен аспирантурӑна каяс шухӑшлӑ студентсем питӗ сахал. Мускав университетӗнче те университетне перекенсем хушшинче аспирантура каясси кӑна питӗ йышлӑ. Пулсассӑн пирӗн ӗҫсӗр ун пекки пулать сахал. Ку мӗнре те тепӗр сиен сӗтӗре ӗҫлетпӗр. Унпала хальхи вӑхӑтра пирӗн кандидат степене илнӗ, степень илнӗ преподавательсем ҫитмеҫҫӗ. Пирӗн университетра та, Чӑваш патшалӑх университетӗнче ҫитмеҫҫӗ. Кунсӑр пуҫне тата ҫакна шута илес пулать. Юлашки ҫулсенче Чӑваш уйрӑмӗ, чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентекен, учительсем хатӗрлекен уйрӑм, Ҫтерлӗ Ҫамрӑкри пединститутра уҫӑлчӗ, Ульяновскри пединститутра уҫӑлчӗ тата Хусанти педагогикин ҫутинче уҫӑлчӗ. Вӗсенче ӗҫлеме ятарлӑ специалистсем ҫуккӑ. Ҫуккӑ. Кунтан кайкаласа килеҫҫӗ. Ку вӑл ҫырлахтармасть. Паллах, вӗсем валли вӗсем валли пирӗн специалистсем хатӗрлемелле. достовернӑй ӗненсессӗн ҫак чӑваш чӗлхипе литературине вӗренекен специалистсен тӗп пучахӗ ӗнтӗ университет шутланать. Иртнӗ ҫул эпир тата Раҫҫейри халӑхсен литературипе ҫӗнӗ совет уҫрӑмӑр, диссертаци советне уҫрӑмӑр. Халӗ Шупашкартах литературӑпа Кандидат диссертацине хӳтӗлемен пулать. Уҫни нумаях пулмасть пулсассӑн та икӗ ҫын хӳтӗлерӗҫ, иккӗшне те Мускавра ҫирӗплетрӗҫ, иккӗшне дипломлӑ кандидатсем пулса тӑчӗҫ. Ҫитес вӑхӑтра литературӑпа та доктор диссертацине уҫас ӗмӗтсем пур. Пурне те. Эпир кандидат диссертаци уҫнипе кандидат Ҫӗнӗ кандидат диссертацине кӑна мар, доктор диссертацине те литература ыйтусемпе йышӑнма пултаратпӑр.
Тепӗр хут уяв ячӗпе сире пысӑк ӑнӑҫусем сунатпӑр.